Бисмиллахи рахмани рахим. Ихтибарыгызга бөек ислам тәгълиматына багышланган дини иҗтимагый тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Исәнмесез, газиз ва газамәтле кардәшләр. Бүген Санаи хиҗрия 1434 нче ел. Мөбарәк айларның беренчесе Рәҗәпнең инде унбишенче көне. Бу, Раббымыз Аллаһ өчен махсус яратылган ай. Шушы айның, милади ел исәбе белән 2013 нче елның егерме өченче май көнендә, җомга көнендә. Бөтенроссия татар имамнарының дүртенче форумы үтте. Монда бүгенге дини мәгыйшәтебез һәм безләрне борчыган бик күп мәсьәләләр каралды. Кыскасы, сөйләнмәгән сүз калмады милләт мәҗлесендә. Ә хәзер бу җәһәттән сезнең игътибарыгызга Бөтенроссия үзәк диния назаратында

Изгелеккә өндисез, явызлыктан тыясыз, чөнки сез Аллаһның берлегенә ышанган кешеләр, иманлы кешеләр, ди Аллаһ Раббул Гыйззә. Булдыгыз дигәчтен, хәзер без соң кем? Нигә кадеребез үзебезнең күзебездә дә, башкаларның күзендә дә түбән?

Ул киләчәгебез нинди булыр? Тамчы кадәр дә шик-шөбһә юк Аллаһның бу әмерен гамәлгә ашыра торган булсак. Арагыздан бер өммәт булсын. Яхшылыкка чакыручылар, явызлыктан тыелучылар, алар һәм аларга ияргәннәр дөнья-ахирәт котылачаклар, дип Алла теле Коръән Кәримендә әйтә. Ә без беләбез, хәрам ул, дуңгыз гына түгел, аракы гына түгел.

Бүген илебезнең җитәкчеләре белән, хөкүмәт җитәкчеләре белән муллалар мулла дигәч, сразу садака бирергә тиеш икән. Хәзрәттәр дип әйтик инде. Бергәләшеп итеп утырабыз. Киңәшәбез, уйлашабыз. Менә моннан таралышканнан соң да, моннан чыкканнан соң да өйләребезгә кайтып китмибез. Борынгы башкалабызга, Болгарга Аллаһ насыйп итсә.

Биналарын гына түгел, Аллаһның берлегенә, кыямәтнең хаклыгына ышанган, инанган, намазын да торгызган, Аллаһ биргән малыннан ятимнәргә, фәкыйрьләргә, мескиннәргә өлешен дә чыгарган, Аллаһыдан башка беркемнән дә курыкмаган батырлар төзерләр. Аның белән генә эш бетми биналарның күтәрелүе белән. Аса уләйкә ән якуну минәл мухтәдин. Шаят ки, может быть, дигән сүз. Шаярт ки, алар хак юлга күнгәннәр генә булырлар. Алай булгач, төн күп эшләребез тагын да бар әле. Бу илебез нурлы булып, гөл чәчәк атсын өчен, милли тормышыбыз ямьле булсын өчен, балаларыбыз да туган телдә сөйләшкән, ләкин бөтен йөрәге белән, теле белән генә түгел, туган илен сөйгән, илебезнең гөлчәчәк атуы өчен хезмәт иткән бәндәләр булып үсүе өчен бездән соң да бу изге юлда дәвам булсын өчен барыбыздан да туктаусыз, менә җитәкчеләребез хезмәт иткән шикеллек, олы хезмәт барыбыздан да көтелә, милләт тә көтә. Иң әүвәл Аллаһ Раббыбыз. Ва куль иамәлү фәсәйәраллаһу гамәләкүм ва расулүһү вәл муъминун. Гамәл итегез, тырышыгыз, хезмәт итегез. Сезнең кылган эшләрегезне Аллаһ күрә, илчесе күрә, иманлы кешеләр күрә. Башка дин әһелләре, башка милләтләр арасында һичшиксез үзебезне тотудан. Ничек иттереп без яшибез? Ничек иттереп башкаларга танытабыз? Әүвәл үзебезне кем дип, ничек иттереп таныйбыз? Анарга да бик баглы. Биш гасырга якын Русия дәүләтендә яшибез. Аллаһның язмышы, язмыштан узмыш юк. Гасырлар буена ата-бабаларыбыз юлын да тапкан, җаен да тапкан. Татарстан Болгар иле белән генә чикләнмәгән, Сахалиннарга кадәр барып, Дальний Востокларга кадәр барып, илебезнең бөтен якларына сату белән барса да, алу белән барса да, сәяхәт белән бара торган булса да, милләтен, динен онытмаган. Китапларда да язалар, кая гына килсәләр, шунда мәчет салалар, шунда мәдрәсә салалар. Кичә Сабантуйда үткән ел Сабантуй Владивостокта үткәрелгән вакытында мөхтәрәм Президентыбыз Рөстәм әфәнде белән бергәләшеп андагы мөселман кардәшләребез белән мәчеткә нигез салынды. Ул гамәлгә ашып килә, Аллага шөкер. Бүгенге көндә мәчетләребез йөзләгән генә түгел, меңләгән. Кайбер төшләрдә мәшәкатьләр чыга торган булса, Сыдыралар, мәшәкатьсез. Җир куенына кергән кеше генә инде. Анда да бар. Хәл ителә торган. Әлбәттә, җитәкчеләребездән дә ярдәм кирәк. Уртак бер сүзгә килүебез кирәк. Ростовта, Костромада, башка көчләрдә. Бер-ике сүз, җөмлә, чәй арасында Җирләре дә бирелә, яңадан мәчетләр дә салына торган була. Алай булган вакытта фикерләшү, уйлашу, бердәмләшү. Экстремизм, терроризм дип, бөтен җыелышларыбызда, бөтен очрашуларыбызда сөйләшәбез. Шуннан башка сүз калмады. Бездән башка да аны 24 сәгать буена тукып торучылар җитәрлек. Кем боларны уйлап чыгарды? Кем өстерә безне бер-беребезгә? Дөрес. Аракы да эчмибез, дуңгыз да шамыйбыз, Аллага шөкер. Ләкин хәрәмнәр бер-беребезне чәйнәп, Бер-беребезнең гайбәтенә төшеп, бүлгәләнеп, бер-беребезне ашап торган вакытында бүтәннәр нигә бармак белән төртмәсен? Бармактан соң бит ул бармак бер генә, аннары учка әйләнә. Шуның өчен үз кадеребезне дә танырга тиешле. Бердәмлек, татулыгыбыз булырга тиешле. Әллә кайлардан гына түгел, үзебездә дә төрле йогынтылар ясарга азапланучылар бар. Моннан 33 ел элек мин сайланган вакытында Мәскәүдә, наверное, последний муфти уже входит икән. 83 елда уже коммунизм булырга тиеш иде. Булды коммунизм. Йөзгә якын. Булсын, мең дә булсын, ләкин бердәм булыйк. Менә монда милли тормышыбыз һәм дин дип әйтәбез. Бер көнне Аллаһ насыйп итсә, дин һәм милли тормышыбыз дигән темага да әйләнер ул. Муафик була торган булсак, хәерле өммәт була торган булсак, вәлилләһил иззәту вә лирасулихи вә лилмуъминин ди Аллаһ Раббул Иззә. Кадер, хөрмәт Аллаһныкы, Аллаһның илчесенә һәм иманлы кешеләргә. Шуның өчен милләтебезне, иң әүвәл үзебезне, балаларыбызны, оныкларыбызны, бөтен милләтебезне иманлы, инсафлы, башкалар кызыгырлык иттереп, сокланырлык иттереп, безнең милләтебезгә бөтен Россия шаһит. Менә дигән тырыш милләт. Президентларыбыз, Хөкүмәт, яшьләр белән эшләгез, халык белән эшләгез, тырышыгыз, нинди ярдәм кирәк, тагы ничек ярдәм итик дигән вакытыбызда алар яныннан гына үткәрмик. Шушында, Рөстәм әфәнде, бер үтенечебез дә бар. Бу эшләр тагын да нык иттереп эшләнер иде, хәзрәтләр дә чыннан да бу вазыйфа белән шөгыльләнер иде. Мәчетләребезнең ягулыгы, уты, аларның вазыйфасы булмас. Мәчетләр бит безнеке түгел, Алланыкы. Ундүрт мең ярым мәчет җимерелгән и бер вакытта. Дәүләтнең бурычы зур, ул мәчетләрне торгызып утырмасалар да, халык тырыша, эшкуарлар тырыша, сез ярдәм итәсез. Бөтен мәчетләр Аллаһныкы, халыкныкы дигән сүз. Ә халык безнең бүген дәүләтебез. Имамнар, хәзрәтләр, каян акчасын табыйм, газына түләргә, утына түләргә дип мәшәкатьләнмичә, ашарга алар табалар кайчан да. Беркайчан бер хәзрәт тә ач күргәнем юк әле.

берләштерсен. Үзәк диния назараты да, Татарстан, Башкортстан, без бөтенебез бергә булган вакытында өч мең ярым мәхәллә, илебездәге мәхәлләләрнең яртысы дигән сүз. Бүтән төбәкләрнең дә вәкилләре шушында. Бердәм булып, Коръән Кәрим буенча, Пәйгамбәрбез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең сөннәте буенча бер-беребезгә якын, дус, Хәер, дуачы, ярдәмче булган вакытыгызда, һичшиксез, тамчы кадәр дә шик юк, эшегез уң булачак. Бу,
безнең бүгенге форумыбыз, кичәдән бирле дәвам итә торган. Дүртенче тапкыр инде җыелышабыз. Сүз генә итеп калырга тиешле түгел, ул берләшү, бигрәк тә татар дөньясы өчен. Үзәк Диния назараты 225 елдан бирле бар. мөфтиләр киңәш мәҗлесе бар. Татарстан, Башкортстан, бөтенебез бергә булган вакытында 3 мең ярым 4 мең мәхәлләгә якын. Ни безне бүлә? Иатикатта аерма юк. Әһле сөннәт вәл җәмәгать юлында имам Азам хәзрәтләренең мәзһәбендә Аллаһуга шөкер. Шуның өчен тарткалашырга, бүлешергә, сүз буткасы ясап утырырга бернинди сәбәп юк. Эшләребезне берләштерергә эшебездә, аннан соң инде ул кыягаз эше. Кайчан кыягаз гына булырга тиеш, ул бара инде. 4 елдан бирле. Алдыбызда Рамазан Шәриф. Аллаһ Раббул Гайза бу дин мөбинебезнең биш терәгеннән берсесе булган, иманыбызның куәтен арттырган олы гыйбадәтне

Кол Шариф мәчете, Казан, Кремль.